ka nyama yin'we aleluya va ka hina vukati a hi bya sweswi vukati byi endliwile hi xikwembu se a hi swi tekele enhlokweni aka buku ya genes laha hi nga hlaya kona xikwembu xi tekile adamu xi n'wi veka atangeni wa edeni xi wena adamu hlayisa tanga lowu u rima u tshama vukoneni bya mina se loko adamu a tshama tangeni a vukoneni bya xikwembu a rima tanga a hlayisa na hinkwaswo leswi a swi ri kona tangeni se xikwembu xi ku a swi sasekangi leswaku wanuna a tshama a ri yexe ni ta n'wi endlela mupfuni loyi a fanelanaku na yena hi mhaka ya ku wanuna wa swi kota ku tshama vugoneni bya mina wanuna wa swi kota ku tirha wanuna wa swi kota ku hlayisa se hi ku wanuna wa swi kota ku tshama vugoneni bya mina wa kota no hlayisa swi vula ku na nsati loyi ni nga ta n'wi nyika yena u ta swi kota ku hlayisa hi ku n'wanuna wa swi kota ku tirha swi vula ku wasati loyi ni nga ta n'wi nyika yena u ta swi kota ku n'wi tirhela se xikwembu xi endlela adamu nsati se laha ku heteleleni yi ku Leswi hi swona swi endleke leswaku wanuna a sukela vatswari va yena a namarhela nsati wa yena leswaku va va nyama yin'we a swi vuli ku va mi sukela ku hama ha xewetani a va ha ri na mhaka na n'wina ko va ku i ndyangu lowu nga sungula wu fanelaka na wona wu kula wu ya emahlweni mara wu ri karhi wu pfuniwa hi milawu ya vatswari lava va nga kona amen se lava ku ya hlanganisa lavambirhi xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa hi vito ra matimba ra yesu kreste amen hi famba swin'we kereke ya hosi hi na malwandla chavalala haleno se hi lava ku twa yena ku xana eka malwandla chavalala eka siku lera namuntlha ku nga va ku ri na leswi ku sivelaka ku u katekisiwa hi mucato lowo saseka swinene emahlweni ka vanhu na vafundhisi lava nga kona na vatswari swi nga va swi ri kona leswi ku sivelaka ku u tlhandlekiwa mavoko

Se eka seedwet machine ku nga va ku ri na leswi mi sivelaka ku hi mi hlanganisa hi mucato lowu saseka ka siku ra namuntlha hi mi tlhandleka mavoko dyambu xi lo hosi na tilo ri langutisile ku nga va ku ri na swin'wana swi mi sivelaka
I know c'est de la passé.
se ni nge vuli ku ku nga va ku ri na loyi a vilelaka ku sidiwela a ri wa mina kumbexani malwandla a ri wa mina a mi fanele mi tivila vhikini hi ha chasi ya n'wina namuntlha hayi a hi na yona chasi ya n'wina loko a mi ri na swivilelo a mi fanele mi swi tisela vhikini aleluya hosi a yi pfuni yi hi katekisa ku ya amahlweni aleluya se va ta endla swihlambanyo hi kota ku va katekisa hi vito ra yesu ho va na mayiki yin'we haleno se swi vula ku hi ta tirhisa yona yi leyi amen xikwembu a xi hi pfuni xi hi katekisa hi vito ra yesu command mind un'wana wa hina se mi ta landza leswi mfundhisi va nga ta va ka va swi vula um swa n'wina leswi nge le moyeni mi ta vulavulela loko ku fika nkarhi wa ku ambexana swingwavila na tshemba ku xi kona munhu aha a khensa swinene se mara hi ku n'wina mi ticatisi mo catisiwa ku na nandza wa xikwembu xikarhi um a swi ri kahle ku ku va na marito lawa mi ma landzelelaka ku sungula ma ku hlambanya lawa ma n'wina mi nga ta ma lulamisini mi ta vulavulela loko mi ku mi ambexa xingwavila hi ndlela yeliya swi kota ku saseka amen vulani mi ngo mina sidwel maxindzi
Mina siku la mashezi na ku teka wena malwandla chavalala na ku teka wena malwandla chavana leswaku u va sati wa mina wa xiviri leswaku u va sati wa mina wa xiviri ni ta rhandza wena ntsena ni ta rhandza wena ntsena ni ku hlayisa ni ku hlayisa ni va na wena ni va na wena mikarhi hinkwayo mikarhi hinkwayo a ku tikeriweni a ku tikeriweni a ku tsakeni a ku tsakeni hi ta va hi ri swin'we hi ta va hi ri swin'we ni ta ku seketela ni ta ku seketela vusiku ni hlekani vusiku ni hlekani ku kondza hi hambanisiwa hi rifu ku kondza hi hambanisiwa hi rifu na khesi se va ta na hala va fane va hlambanya na vona sesi malwandla chavalala haleluya mi ngo mina malwandla chavalala Mina malwandla chavalala. na ku amukela wena sidwel maxindzi Na ku amukela wena Sidwell Mashini. leswaku u va nuna wa mina Leswaku u va nuna wa mina. ni ta rhandza wena ntsena